matukũ maingĩ hatirĩ option. Nĩgetha ũtũũre matukũ maingĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ no gũtĩa ũ? Baguo na nyoko. We ũtĩe aciari aku, niĩ ndĩe aciari akwa, ũrĩa atĩe aciari ake. O mũndũ atĩe mũ- aciari matukũ make nĩ megwĩka atĩa? Ũcoke kumanagia na hau Wonage wega ũrĩ bũrũri-inĩ ũrĩa ũhetwo nũ? Nĩ Jehova Ngai waku. Hau hatirĩ tabatha, nĩ compasa, hatirĩ gũcoka na thutha. Nakuo gũtĩa kũu nĩ atĩa? Nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo ndathirwo njĩkage ũguo tene-rĩ, nĩ ũrĩa aciari arĩa a tene mekĩte, Hũroi njĩgwa na kĩrathimo, na niĩ njĩke ũguo, njethe kĩrathimo. No kwĩ maũndũ ma tene mũno tũtangĩmeka ũmũ, no maya nĩ magwetha kĩ? Nĩguo kana tiguo nyũmba itũ? Koguo hatirĩ option igĩrĩ, ũrĩa mũciari ekĩte na niĩ njĩke, mwana wakwa eke, tũtũrie kĩrathimo kĩu. nĩguo kana tiguo nyũmba itũ hau ena option gũtĩa kũu andũ aingĩ rĩu nĩ mararigwo atĩrĩrĩ gũtĩa nĩkĩ nĩ ũũ mũrona na nĩkĩo gĩtũmire tũkorwo twĩ gũkũ korwo tuma ramadhan tũngĩathomanga bibilia haya ũyũ nĩ ũhiki wa gĩkũyũ ũyũ nĩ ũhiki wa ũgĩkũ tũrĩ hamwe nyũmba itũ ũhiki ũyũ wa ũgĩkũyũ rĩ ũngĩbĩzwo na ũhiki ũrĩkũ thĩinĩ wa bibilia thĩinĩ wa johana wa injili igĩrĩ ĩmwe Johana wa Injiri igĩrĩ ĩmwe. Ĩ haha. Haha. Haya, tũthomere kana o hau kĩambĩrĩria. Ta rekei tũigue nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, ũhiki-inĩ rĩ, ũyũ nĩguo ũhiki wa Ũgĩkũyũ wa kuonania atĩ ĩno nĩ certificate ta ĩrĩa mũndũ aneagwo ĩrĩ taitũ ya mũgũnda. ningĩ mũthenya wa ningĩ mũthenya wa gatatũ gũkĩgĩa na kĩhikanio kũndũ gwetagwo kana ya Galili nake nyina wa Jesu arĩ ho ona Jesu nake nĩetirwo na arutwo ake mathiĩ kĩhikanio-inĩ kĩu Nayo ndibei yaga kũmaigana, nyina wa Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, Matirĩ na ndibei. Nake Jesu akĩmwĩra, Mũtumia ũyũ, ũhoro nĩ ũrĩkũ witũ nawe? Ihinda rĩakwa rĩtirĩ rĩrakinya. Nyina agĩkĩĩra ndungata atĩrĩrĩ, o ũrĩa ekũmwĩra ĩkai guo. Na rĩrĩ, kwarĩ ndigithũ ithathatũ cia cia mahiga eh, ciaigĩtwo kuo nĩ ũndũ wa mĩtugo ya Ayahudi ya gwĩtheria. ĩmwe no no gũthirĩra no gũthirĩra maĩ na na mũtũngi Maĩ ma mũtũngi. Eh? Maĩ ma mũtũngi ũrĩa mũnene. eh, maĩ ma mũtũngi ũrĩa mũne- mũnene maita merĩ kana matatũ ĩmwe inya Jesu nĩetwo Kana ya Galili nĩ itũũra rĩao etwo athiĩ ũhi tũrĩ hamwe etwo athiĩ ũhiki nake amenya ndigũtiga arutwo ao tondũ nake nyina no egwĩtĩtwo tondũ nĩ itũ wanyita no ũkorwo nĩ erĩtwo ũmũthĩ ndũgagĩthiĩ mũno ĩ itũũra rĩrĩ rĩ twĩna kĩ kwĩna ũhiki witũ kana tiguo rĩu nĩ agĩthiĩ kũu na atũ arutwo ake Njohi yaaga kũmaigana. Tondũ hĩndĩ ciothe ũhiki-inĩ wa Mũgĩkũyũ-rĩ, handũ harĩ na nyama nĩ ngurario, no mũhaka hakorwo na njo. Rĩu-rĩ, njohi ĩrĩa yarĩ kuo no gũkorwo yarehetwo mĩtũngi ĩrĩ, ĩkĩhutahutio ũguo ĩgĩka atĩa? Amwe makiuga njohi rĩu nĩ ĩrehu na nĩ thiri. Rĩu ndĩrenda tuone Jesu kana nĩ ekũnyitanĩra maũndũ-inĩ ma ũrĩa tuugire atĩrĩrĩ, gũtĩĩane na kũrĩa tene, kana nĩ ekuuga, Maũndũ macio ma njohi ihinda-inĩ rĩrĩ tiganai namo. Tiganai na? Ekire atĩa? Ekire ũndũ mwega mũno akiuga, Ndigithũ ici ithathatũ ciihũrio maĩ. Nake Jesu akĩmera atĩrĩ, iyũriai ndigithũ icio maĩ. Magĩciyũria o rita, agĩcoka akĩmera atĩrĩ, rĩu tahiai mũtwarĩre mũtabania wa iruga. Nao makĩmũtwarĩra. Mũtabania wa iruga nake acama maĩ macio matuĩkĩte ndibei, na, na, na ndamenye harĩa yumĩte. Ĩndĩ ndungata iria ciatahĩte maĩ cio nĩ ciamenyaga. Ũcio mũtabania wa iruga agĩĩta mũhikania, akĩmwĩra atĩrĩ, Mũndũ ambaga kũruta ndibei ĩrĩa njega, na andũ marĩkia kũnyua mũno akaruta ĩrĩa ĩtarĩ njega mũno. Wee-rĩ, Ũkũigĩte ndibei ĩrĩa njega ũkamĩruta eh, ũkamĩruta rĩu Koguo korwo Jesu arĩ Mũgĩkũyũ angĩathondekete kĩ? angĩathondekete mũratina 60 liters ndigithũ-inĩ ĩmwe ĩrĩa nĩ ndigithũ ĩmwe ĩna 60 liters nĩ ndigithũ ithathatũ na mũkorwo mũkĩmenya ĩno ningĩ athondeka tondũ yumanĩte na kũ kana to kuga umana na kuuma yumana kana ku igikorwo niki ngai niamirathima niamĩigĩrĩra moko atĩ ningĩ wahĩnda ũmwe ũgaikara atĩa kana ĩyo yarĩ ya kũhokia mũgate-inĩ ithe ti ya kũnyua andũ magũgũte tondũ nĩ mũthenya wa gĩke ĩyo ti ya kĩrabu nĩ ya mũthenya ũcio ũndũ ũcio ũthirĩre hau tweterere gwa ũcio ũngĩ koguo ti njohi ya kũnyuagwo ohĩ ya kũgũgũtagwo ĩno nĩ ya gĩkeno koguo rĩ nĩ tũgũtarĩria njohi ĩyo ĩ haha gĩtũmi kĩayo no tũrenda kuonania mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte ũhiki wa ũgĩkũ wa ũgĩkũyũ kana tiguo andũ aitũ koguo rĩ na njĩra nguhĩ rĩ mũthuri ũyũ nĩ egwĩthamba mo- nĩ ngũmũthambia moko na itanamba kũmũthambia moko no mũhaka tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ ndũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa ũũ ratiguo kũrĩ mũndũ ũgora atĩrĩrĩ na kaĩ ndinona mũhikania kũu ona keki nĩ ndinarĩ tũrĩ hamwe mũhikania na mũhikio marĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ na mũndũ akũra mũno ambagĩrĩria gũcoka koguo nake mwanake akũra mũno ambagĩrĩria gũcoka kamwana tũrĩ hamwe koguo rĩ nĩ ngwenda mũrũgame hanini rũgamai ũkĩte mũciĩ ũyũ nĩ ũndũ wa mũthuri ũgwĩtwo mũrĩithi nĩwe ũcio wathi wakũra Ongagĩrĩrwo ũngĩ. ongagĩrĩrwo ũngĩ tũgacoka tũgoka mũciĩ ũyũ nĩ akenire mũno nĩ nyakinyũ ĩno tũgagĩũka gũkũ nĩ ũndũ wa nyakinyoro ĩno yake karai thĩ mwamenyeka

maya nĩ maũndũ marĩa matarekagwo rĩu nĩ maracokererwo tondũ nĩ ibuku riuge na mũndũ ũrĩa wandĩkĩte hau arĩ mũũgĩ mũno na arĩ mũndũ wahoete ũũgĩ kũrĩ ngai na akauga ũguo rĩu nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na tũkinyũkithie mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte haha nĩ ũndũ wa ngurario na waigua nĩ ngurario ngurario nĩ makinya ma rita Rĩa gatatũ ũthoni-inĩ. Rita rĩa kaigana? Makereka ma ũthoni makoragwo magegetwo maita mana. Rĩa mbere, tũrehe mbũri citũ, mbũri cia mĩrongo, kuma mwatĩ na harika gũthiĩ ũguo, mbũri cia mĩrongo. Mbũri cia mĩrongo ikoragwo na kĩrathimo o kĩmwe tu. We ũtatwarĩte mbũri cia kĩrathimo na wĩna ciana, icio ti ciana, we nĩ andũ wĩnao. Tũrĩ hamwe? Icio ti ciana nĩ andũ, tondũ baba na mami warĩkia gũtwara mbũri icio cia mĩrongo, ũrathimagĩrwo ũtukanĩrio tũhĩĩ na tũirĩtu, na ũkĩrie ngara na kamwe koguo ũgĩe na rũciaro rũingĩ tũrĩ hamwe